U da ta' xogħol jien narafhom bħal ma naraf illi inti l-iktar waħda l-inħob. Jalaw, baby. Uj, uj, iwa jaf nara, ma taf li ġej. Ġej!
Il-ħames darba li ġej il-pirjen da xar isma minni. Dal-pirjen qed jikwetani morant il-gini u dik li tkun duranda u għajdra li għandek xi ħaġa ħażina żgur, ta? Mhux dak ġej, il-birthday tiegħi.

Inġibu l-catering, band, photographer, ħubes sabiħ, l-invitations u mbagħad ħejġu ħafna nies. U tini tini ħafna rigali, eh, x'taħseb? Ek, jien xi ħaġa nixtieq.
Mhux hekk. Kif tinferunġi dak tal-ħruġ.

Ikolli bżonnu l-erba. Tajjeb? Għadik, bro, tajjeb. Mux għaxa, zamma, dat tapit imtebba.
Mhux ovvja, mhux għalhekk ħana bżonn naħsluh.
Imma għandu forma hekk daqsxejn stramba, forma ta' saħ bini. Ħana qogħdu naraw it-teba tal-imma formi issa. Jaħasra Ernest irid tapit nadif bla taba u aħna xarawlu intuq

Sejt gidma f'nofs tal-għerad tejja ġewwa x-xilef. Taf x'kienet? Nemusa min. Mela toqros kienet. Isma.
Isma, xi qasatlek. Trid norganizzala surprise party. Eh, ma jekk qaltlek biex tagħmilha surprise party, allura ma surprise party xejn. Kattela jen, ma mur fiha ma minn dan nisa. Għandi l-lista, ha, għara naqra x'għandna. Forsi tgħinni naqra.

Dal-faħar tal-ewwel li xaħta. Aw hekk karozzi tal-pulizija biss qudiem l-assa, tax li taw jaħħulek issa, issa, tis-sekonda. Emma eh, eh, dik mhux karozzi tal-pulizija li hemm. U le dik tal-mara ta' surġen ġitta me xara. Eh, mela u li stenninjaw ħalli mun ġibtijaj u nabu dak it-tapit. X'tapit?

Ta' wieħed li bneda fit-twabet, jiġifieri s-sod ma noqgħodx insaqsihom jien x'għandhom u x'm'għandhomx fuq id-dbajja tagħhom, mhux qed inkun profession illum. Imma jiena pulizija bħalissa wkoll u jien jekk nara xi ħaġa suspettuża rrid nieħu azzjoni, qatlilkom bħal dawn! Tew waħda minn dawn.

Is-sitta. Is-sitta. Sar il-ħin għal quddies. Qum! Qum ejja! Qum! Sar il-ħin. U xi sitt għadhom issa tejn ta' fil-ħodu. Għalqatek.
Ok.

Għetlek aħna rridu nibqa' għaddejjin mingħajr ma norqdu, sinjura. Fimni? Le, ma tarax norqdu aħna jew aħna għaddejna isna mutur għas nifs. Tix tisimgħuha? Ta, grazzi sinjura ħi. Il-lejl tajjeb, ħankompli. Ta, ċabi, ċab, ċab.

Father Robert! Father Robert! Kont qed ngħidha ftit. Kif aħna, Sur Cabrera? Welcome back! Nillarga ftit jiena u nsibek tikkummedja mad-diski tas-sorijiet, eh? Veru, veru, ma dejjem xtaqt inkun fil-musicals u. Hemm x'għandek, Sur Kappillana? X'għandi? Hawn, x'għandi? Hawn għandek su su ċirku.
Daw, dik misluta għax moda, moda bħalissa biża. Aw, irrid ngħid il-Vatikan, iva ta' il-qassisin kollha qegħdin jagħmluha ta' qed eh, mela qed nitaqbu. Misluta fejn neħirhom il-qassisin kollha. Isma' Ġibtlek xi ħaġa wkoll lilek. X'ġibtli?
Ara x'ġibtlek. U tgħidlix le, di tħobb tikola veru. Il-favorita tiegħi, se nirfaħħa għall-Milied nifraħha. Grazzi, u għandek xi ritratt mal-Papa, eh?
Le, mal-Papa, mal-Papa m'għandix, imma għandi ma' ħafna nies ta' ritratt. Kemm għandi ma' nies.

Ejji, jiena, jiena, il-ħsieb li għandi li hu l-aħħar ċavetta għand is-sagristan. U biex ngħidilkom sew dal-aħħar sagristan ma nafx kif qed narah qed iħawwad, eh? Għax kellna kellna quddies hawn għamilli waħda kbira ma kontx hawn ta' qed ngħidlek ġenninniha knisja ta' ħareġ bl-inċens, suppost kellu jippreparahuli, Ma jitfalix il-porf li bdejt niġri bi. Ara, qas niftakar marri barra li beda jarma tal-Ġimgħa l-Kbira, tliet ġimgħat wara li għaddiet il-Ġimgħa l-Kbira, oh, qed iġenninni. Ole, x'int tgħid, arem, arem, arem, ħa mur inkellmu. Noel! Noel! F'idejk il-wiri, Father Robert. F'idejja, li f'idejja.
Tajjeb, laqas jemi, x'tagħmlu? Tlaqna hemm, Father biċċa żgħira. Ma tkunx ħadd iħodha, ħalli li mbagħad ngħaddiha liha wara. Taw. Taw hi.

Dak qed jarma il-bambin tah f'nofs is-sajf. Happy Christmas Father Raymond.
Father Raymond minnu?
Il-kappillan ta' qabli. Alla jaħfirlu. Għandu xaħfirlu, eh? Għandu. Għandu.
Għandu, għandu, għandu. Issa, Tajjeb ara, importanti illi issa intwilu bil-motel li se nkeċċuh. Għax jaf biċċa xogħol bħal di. Tkissru, mela, tkissru bniedem. Sewwa. Fidejk Padre Robert, għidlu int.
Fidejja wkoll, u mhux mhux hekk ara. Alla ma tiddax qegħdin fil-knisja, Fader. Jien ma nidax. Ejjemu.
Ah, L-avviż bini jrid ikun hekk. Raġel. Raġel.
Eh, jew mara.
Mara. Missek tisħi. Eh? Mara, ejja mara trit, eh? Ent, eh? Għalfejn tit mara ent biex oqdu nemsu? Għalek tit mara ent. Għasa ah, maċċejt.
Eh. Eh.
Raġel. Ek, bini.
Raġel kun eh, responsabli eh, u naħseb anka jżomm il-ħin importanti għabba l-guddis. Nadif, irrid ikun nadif. Għax għalla jbirek hemm minn ħammeċ, eh, tinsa, eh? Id-darba l-oħra ħanibda l-quddis, daħan raġel naħseb rifes xi kokot tal-kelb, knisja nittina. Nittiena knisja! Eh bilħaqq, qed insemmi l-kelb, ara tafux din iċ-ċajta, eh? Għalfejn il-kelb ma riedx jilgħab il-futbol. Ejja, tafuha? Ejja, ejja ma tafiex. Ma nafiex. Ma tafux. Għax kien boxer. Mitajba.
Wara li kun raġel tal-knisja, x'dik importanti, ta' knisja għalku.
Mela nagħmlu stamper, kara, x'taħseb sur kappillan? X'taħseb Father Bobby? Dawk kontra, dawk favur, tajjeb ħafna l-istampa d-diet, għan waħħal l-avvis mal-knisja.

Int taqlibielu lili, ħammur ngħidlu. Fejn min għalik li sejjer, int ħa tibqa' bħalqek magħluq, fhimt? Imma l-weli jħobbok tant. Mhu ħa tgħid xejn. Ma nistax ma ngħidlux dak li kbar ħabib tiegħi.
Għandek raġun, sakemm. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things. Għala, ma stajġ ma nixjek, xena naqra.
Kemm ġek? Xej, għax tfajtu fuq il-knisja, għax taf li għati għaddu l-sagrista għet jispizja, u għad billi netfalu għalba riċavuti, kullħat ħaj waħħal fiħ, u mjeskina ħalsu għamlu, mux Il-kejk u rajt għad pupa tijaj? Ejja, fil-karozza. Ejwa xaħlek.
Moċbok, id-das binti għajja. U għamminni, da zibel, inqas zibel minni, Willy, inqas.

Mela niftaħ naqra qalbi miegħek ħabib tiegħi ta' għax inti my best friend, eh? inti noqobbok għax qatt ma twaħħaluli, issa ħaffef għax dak il-kejk arkutta ħajsir in-nas għal-parti.

Xejn tgħid li seħ? Taqqa.
Dak li jien ngħidlu recycling.

Tojru jġannenom in-neża'.
Jekk ħadd qatt ma bagħatni żaqqi hekk.
Nerġa' naqbadilek. Kont se ngħidlek x'tagħmel. Jekk terġa' tipprova, subajk tant indawwalulek biex ħin tiġi biex iċċempel qampina tad-dar, iċċempel bita faċċata.
Mela ma nafasilek, xi ma nafasilek. Fuq dil-ħbiberija jiena Ħa nistedinkom biex tiġu l-party llejla qed nagħmlu surprise lil Kathleen, l-għarusa tiegħi. Naqa' ta' festin ħelu, hi vera bini, norganizzaw hu. U ħa mmorru imma għax għandna kejk fil-karozza u ħarkutta jsirilna. Sejra mmorru kif ħa jiġi ejja tlaqna.
Jiena naħseb li għandna bżonn kejk ieħor.
U karozza. U ta' bejt ukoll dominus bobiskus.
Insa, mhux se nagħmel kejkijiet jien. U għajja x'palissa kulħadd magħluq għaqdini, please! Ma tarax jonqos, eh? Żewġ tiqrejjem ma' rasi. Kellimni fuq rejjen lili.
Qed ngħidlek jiena lil dik min issa nagħmlilha kejkijiet, lanqas jekk jiġi min jiġi.
Xed nawlu fini għana. Għax ħatam l-enna dak il-kejk. Wara li ġralu li ġralu. Ġralu bis-serjeta. Ement kem għandek għalbek tajba, eh, kem minn ġenerusa. Jek ħatamlu, għamlu kif kont għamiltu għal-berdej ta' bil-ġelat fin-nofs, xkien dak il-ġelat? Kornut, jew Cornetto.
Kemm qalba tajba, uħaj. Xma nħobbok, tgħidx kemm ħaduħu gost bik katli.
Morru, il-lejla niġib il-kejk. Xali, kien tej għan tikber sa. Ajja, ajja, ajja. Ma qoddimi. Għara jien ukoll xi kolli nagħmel ħabba dal-widi. Iġenninni wisq.
Boċ, għandi bżonn l-għajnuna tiegħek għax jien ma tantx nilqana u l-lejla tfajla għandha l-birthday u ma nixtieqx naqaċċajt. Nixtieq nixxila xi ħaġa speċjali li tibqa' tiftakarha. Xi ħaġa speċjali, ja, forsi xi ħaġa dal-mak.
Issa bieħda, imma da Jekk titfaħħuli għal rasi, tweġġani ġifieri irrid noqgħod naqa' attent, eh?
Aggressiva din, ma. Għabba ta' eżempju ta' chopping board għara. Hello, chopping board.
Jien fetaħ għara kemm musabi. Mela, mek ftaħt la gwarda rob armi. Le, le, le, le, le, le. Allora, ħalajt l rajt fuq l-internet. Di għara kienet. Rajt il-kaxxa di, mux dik li toqgħod tiksbela raġunijiet għal fejn tħobba fuqhom. Diki, dik kollha kemm

Xxxx! Tgwidha. Aħbik minn xi tberraq. Uħt Goħta. Iva. Mela waħda s-Saħara tal-Lvant u l-oħra s-Saħara tan-Nord għax naqgħa aktar pulita. Xxxx! Widni. Demonju.
Jekk trid il-one nkattu naħseb. Tista' tmur tipprintja l-one u t-two. Il-one inħobbok għax ħelwa u t-two inħobbok għax sexy. Taħdem daw? Eh, imma trid tnejn oħra inqas u biex tibda. Jew nirrepetuhom, jew it-tfal għadibem fil-kaxxa. Ħalas, naħseb.
Imqar, imqar tnejn oħra. Ma taħsibx tnejn oħra. Eh,
Allura fadal dik ta' reliġjon. Iva, mela dik bħala misluta dik imbierka mill-Papa u skont fejn twaħħalha tinżel il-barka. Allura
hemmhekk imbierka? Imbierek, imbierek hemmhekk.
Isma' Richard, ħa nwaħħallek erba' f'isem ma tafx kif hemm, ha?

Għax dawn in-nies hawn dawn min huma? Nafshom qatt biss nafhom jien. Hello!
Imma jiena nafek tant! Imma jien nixtieq ma nafekx, Tahi! U l-wili? Il-wili fejn hu? U l-band? Il-band fejn ha? Ta, ta kantant wieħed? Omma x'inhu li jfess jaqraq, x'inhu jikra, ara x'għaraq! Dan dellek hawn x'ġabli lejk!

That's it! I'm leaving you!
Xalet, li se tidin. Zom, fejn sejra? Għalmenu duq il-kejk qabel ma titla' qatt nagħmlulek apposta.
Jaq, minn taħt idejk. Taf l-għandek raġun, mela fil-każ flok tieklu.
Qed tara Father Roberto? Is-sakristan raġel irid ikun għax ħara n-nisa x'jagħmlu, eh?
Eh?
Ajja, ċinizja! Ismani, isma, ej, ej, ej, ej, għaw, għot. Mux fil. Il-mulej, kultant. Li jkun irid hu mhux mhux dejjem tista' tifhmu, ibni. Ukoll!
Fana ma tiskopa l-ħajti. U le le hija tajxek, għandek għandek għandek tant ħbib, jew għandek tant ħbib, għandek il-pini eżempju, għandek li kelmu naqra. Pini, pini tiegħi, pini. Isma' Forsi aħjar hekk, milli min jaf. Il-qudiem issir taf xi affarijiet iktar fuqha u toħda iktar bi kbira.
Ċinti tajt. Jetta tajt bini. Imma nafx inti basta ġibtek biex tikkun sa' ersaq l-em, ersaq.
Ma ngħid xejn. Father għandi bżonn il-qer. Mhux inti issa.
Terrorista! Tajjaċ il-knisja, tajjaċ fil-knisja. Issja ta' fil-ħodu taħseb li bħalissa ħin il-qrar. U bħalissa irridu niffukaw fuq il-ħabib tal-ħabib. Il-qrar fis tajjaċ iktar. Oh.

Taf xed ngħid? Hmm? Kollox jiġri għal xi ħaġa fader. Mhux hekk jienek ngħidej.
Issa għandi l-ħin hmm. biex niddedika ħajti għas-sagristan ozju. Hmm.